Хәерле иртәләр, дуслар, матурларым. Әле кая? Әни дә чыгарга тиеш. Әни, хәерле иртәләр. Хоп, хоп. Мм. Салкын түгелме? Салкын түгелме? Все, давай, физкульт, привет.

Кызларым, җегетләремә дә рәхмәт. Вообще суперский. Сезгә генә пешерәм, әз генә итеп. Ә то ашарга күп.

Әле шулпасы бар. Әйе. Ансын төшереп күрсәтермен. Это специально. Ага. Шуны сындырасың, шулпасын тәлинкәгә сылыйсың и тамызып тамызып ашыйсың имәни. Әйе, улым. Аның шулпасы чыгарга тиеш. Вот. Шулай шулпасы чыга да. Әйе. Менә болай. Тора да ул менә болай тамзамда, менә болай. Менә болай. Менә алай. И яшим. Автобус белән, кич белән кайталар беренче смендан. Ha ha ha. Сәлам язай. Хәлләр ничек? Эшләп кайттың? Красавчик. Язай кунакка килде. Бандасы. Пока-пока банда. Киттек без.

17 яшьтән эшли башладым. Менә гостиница Парадис дигән ресторан. Үз вакытында монда казино бар иде, монда сауна, бик текә иде бу инде элек. 2013 э, 13 түгел, 2003 елда мин эшли башладым. 2000 Күрәсме, хай, 17 ел була инде минем эшләгәнгә. Иң беренче төп эшем монда иде. Э, гардеробта эшләдем, вешалка булып, мине вешалкалар дип атыйдылар иде, вешалка бар әле дип. 2 ел монда эшләдем, 17 яшьтән алып 19-га кадәр. Төннәрен генә эшли йөрим. Ночь, ночь, отсутной выходной, ночь, ночь, отсутной выходной. Менә шулай 2 ел. Менә яшьлегем монда узды дип әйтимме соң инде. Теге ночь, ночь, отсутной выходной бар авыр график инде аны кем белә, шул белә. Монда йөридер мин. Аннан соң бер ел телефоннар саттым. Аннан соң кире килдем монда. Э, кире килгәч э, инде охранда эшләдем охранда бик кызык вакыйгалар бар иде менә монда газель торадыр водительнең монда без бер теге алмаш тилмәш ал, кемнәр охранда эшли белә инде алмаш тилмәш бер постта торасың инде бер, бер сәгать бер постта икенче сәгать икенче постта шулай алмашына директә мәсәлән ике, ике, ике сәгать басып торасың ике сәгать икенче җылы җирдә булыр өчен

бик күңелле инде менә беләсезме зарплата күпме иде ике ел менә шулай ике мең ярым зарплата ике мең өченче ел бу ике мең ярым миңа чи сөйнедер име әле шулай унҗиде яшьтә мине эшләтә алгач теге рөхсәт иткәч чөнки без закон буенча унсигез яшьтән генә мин даже трудовой да юк теге качып качып эшләнеп әйтим соң инде менә шулай представьте себе хәзерге яшьләрне унҗиде яшьтән эшли торганнарны Ә мин эшләдем, әле укыдым әле очны. Кайтадыр инде беренче, икенче ә, парларны. Болар чабалар. Мисафина белән. Менә абыйларым тора менә монда. Бу домда. Мин Түбән Камада яшәгән булсам, менә бунда торыр идем, монда квартира иде. Шул квартираны сатып, Казанда квартира алдым ипотекага. Хәзер ничек якын. Абый монда. Мин монда. Әниләр тоже хәзер күрсәтәм кайда икән, хәзер төшерәм. Якыннан төшерәм. Якыннан килеп җиттек. Менә бу мин монда тора дөрим. Абайлар теге домда. Ә, әниләр менә монда бәтәш күрми әле. Менә безнең сарай. Менә безнең сарай. Әниләр монда, то есть без бер-беребез белән Торга тиеш идек, но мин Казанга күчтем. Киттекме? Кызлар. Урамда матур күрсәтә, әйме? Телефон. Теге төсләр насыщенный, классный күрсәтә. Урамда нинди матурлык. Мин машина чистартам, бүген әкрен генә кузгалабыз Казанга, ял иттек. Кышкы яңа ел каникулларында Кызым, яңа ел каникуллары да бетте. Кечкенә чакта сөйнәдерик. Ял итәбез дип, хә, сөйнәбез, сез ял итәсез дип. Әби баба янына кунакта булдың. Ага. Яры, пока киттек без яме. Пока-пока. Все, машина отырабыз.